Helo, sydd â chi, a chroeso i'r drydydd penod ar ddeg o'n yng nghyfres Codi Gweithdy, Pedair Cainc. Um, ia, noswyl hyfryd iawn, mae yna rhyw un flancad ar ôl y llall a rhyw niwl trwchus wedi bod ymledu fyny'r dyffryn mae drwy dydd heddiw. Ond mae'r niwl wedi clirio ac ar hyn o bryd mae'n fachlud bendigedig. Ond nid dyna pam be dwi eisiau ei drafod heddiw. Mae'n sôn digon am y tywydd mewn fideos eraill ond ydw. Ie, yeah, fe byddai Benjamin Thomas yn ail sgwennu ei gan enwog a Bob Tair Felin yn ei ail recordio. Wel, y linell fyddai, nawr lancia, rhoddwn glod, y mae'r metr wedi dod. Sbiwch, neu yma! Dyma ni. Mae hwn eisiau sydd wedi osod y dydy WPD yn eith osod hwn, ond fe ddath y technegydd o Ion yn diwedd i gosod y mesurydd yma a gosod y switch isolator wrth ei ymyl. Fe ddedodd WPD, mae finnoedd angen trefnu yn rhedanwr yn hun i osod isolation switch, felly fe nes i yn fan hyn Yy, mam 'di ffeindio allan wedyn, doedd ddim angen neud y lleddyn na'n gant ag ugian punt wedi wastraffu yn does? Ond dim ots am hynna, mae'r trydan wedi o gael ei osod. Dwi rioed wedi bod mor excited dros un bocs bach plastig yn fy myw, ond dewch i fi. Dyna chi! Dyna ni, mae'r trydan yma, mae hwn wedi'w gysylltu o'r diwedd efo'r bocs yma lawr fan hyn, felly um, i rai o'n eich sy'n geeks, um, mae yna ddau breaker, dau ffid, 80 amp ydi maint y breakers, dau, dwy ffid fewn i'r fesurydd, Ym drwy gibl y three phase felly a dyn mi fydd na wifra wedyn yn mestyn allan o fan hyn ar hyd y gweithdy i gyd felly er mwyn um, goleuo a rhoi trydan i mi. Um, ia, mae di bod yn bedwar mis anhygol o rwystredig yy, i gael i gyrraedd y pwynt yma. Wn, heb all, heb ddwywaith de, sydd wedi achosi'r fwya gur yn pen i mi. Um, ac hefyd jyst y mwyaf wastraff amser hefyd yde. Yr holl awod o ffôn na, mae rhywun wedi gorfod ei wneud, da chi ar hôl da migi am munud. A wedyn sydd wedi reid, da chi o'r diwedd drwodd at lais go iawn yn lle robot, a wedyn maen nhw'n gofyn, dewch, be di yr adeilad ta? Dach chi'n dweud, wel, newydd godi gweithdy. O, new build ydi o, dim diddordeb gennyn ni. A mae'r ffôn yn mynd lawr. Mae wedi bod fel yna am bedwar mis, ond o'r diwedd, Ion, yr, wel, oedd IDF hefyd yn ddiwedd. Oedden nhw'n fodlon yym darparu mesurydd ond mi oedd 'na ryw dri mis arall o aros ar gyfer hynny, trefaion ryw bythefnos oedd. Yym ia, mae hi 'di bod yn gur yn pen a hanner, a'r un o'r pethau yym sydd wedi'n rhyfeddu gyda ydy gymaint o bobl sydd wedi cysylltu i ddeud, maen nhw hefyd, mae'n union yr un sefyllfa Ym mythu cael trydan i ryw adeilad ar y ffarm maen nhw newydd godi neu gweithdy, swyddfa a hyd yn oed ambell i dŷ hefyd. Yym ia, mae'r peth, dych chimod, mae'n amlwg bod yna fwy na jyst y fina wedi diodda'r broblem 'ma a Ia, mae'n mae rhyfeddol rhywsut e, pan nad ydy'r peth yn cael mwy o sylw. Um, fe nath um, Kevin Campbell, chwarae teg, y ddanfon llythyr draw i Ofgem felly, um, i sôn am y mhroblam ac y matab Ofgem oedd, um, ia, dyna ni, dydy'r cwmnïau ni yma ddim yn gorfod darparu uh, metr na chyflenwad ynni chi. Wel, da chi fod, mae rhywbeth, rhyw ateb tila fel yna gan Ofgem. Ofgem sy'n gorff sydd fod ar ochr nina y cwsmeriad a'r defnyddwyr sydd wedi warchod yn hawliau ni. Ond mae'n gwbl amlwg bod, wel, ei bod hefyd e ar ochr yr, yr busnesau mawr a'r geiniog, sgleiniog yn dydy. A dych chwa, nes i anfon e-bost hefyd um, i dynaid um, swyddfa um, y gweinidog dros faterion ynni yn Llywodraeth Cymru a dyna'n union oedd ymateb uh, hitha hefyd a ni'n bur siomedig efo hynny lle de. Um, dych chwa, mae rhywun yn teimlo'n aml iawn dyla um, gwleidyddion sy'n cael ei ethol i'n Llywodraeth ni fod yno i warchod buddiannau um, nina, uh, bobl Cymru ac hefyd busnesau bach yng Nghymru hefyd um, yn hytrach na dwi'n gwarchod ac amddiffyn penderfyniad yr, yr cwmnïau mawr barus yma. Ond ia, mae wedi bod yn gyfnod rhwystredig, ond Oh, Mae'r bocs yna o'r diwedd. Rhaid mi... Oh, Rhaid mi beidio cwyno gormod ynde. Dwi'n... Dwi, mae yna ddigon o bobl sydd dal um, yn yr un sefyllfa ag oeddant. Chwe, saith mis yn ôl oedd un um, person gysylltodd mi wedi bod yn trio sortio mesurydd ers mis chwefror neu mis mawrth mi ddau. Um, a erbyn un wedi talu i gwmni um, trydydd uh, third party felly uh, gosod mesurydd a hyd yna wedyn doedd yna ddim um, wel dyna mae ddewid o gyflenwa trydan wedi hynny felly um, a dych chi'n eisiau i gysylltu efo un o'r gwmnïau Crown Utilities a maen nhw eisiau 580 pint uh, plus taw am fesurydd felly dych chi'n mae hwnna'n gost mawr eto yn dydy um, heb unrhyw well, dycho, addewiwyd neu rhyw sicrhad o'n ni. Dycho, mae o'n gambl a hanner. Ond, ia, yeah, dyna ni fel na mai. De. Um, dycho, mae'r pawb ar un o bryd ydy yn mynd drwy heriau anfyrthol efo'r cwmnïau ni yma. A dycho, um, dwi'n e, jyst un stori fach yng nghanol miliynau y dwi'n e. Ond, fel na mai, dwi am i'n nesau at machlud o'n lle dwi am gymryd rhywbeth munud bach a drych draw tua'r gorwel pell. Oce, okay, pob wyddwch chi o'n, gymwch o fel, dyna.